ha motho a go rata a ka se go bolaye ha ka ke a ba go bolaya ke fela gore ha e le gore lenyalo le padile le palelelane mmusetshela ko nne o mo tsaya teng ko bagolong ba gagwe ba tla mo amogela gore tara mo mmusela ka nne o mo tsaya tsatsi le ne a nyalwa ka lone Ga go na motho o o nang le motho. Motho ke wa Modimo. Ga o le enough fela ka motho mo relationship-ing, mo lenyalong, o kgaogana le ene, o mmusetsa ga bone. Ke mahoko a a tla thusang malapa a mangwe go tloga jaanong go ya ko pele, mme ga a ka ke a tlhola a thusa bone ba ba a buang ba ka nako e. Ba lelapa leo Ramoile Mono Dithakong, gaufi le toropo ya Mahikeng, ba re ba rutlegile dipelo thata ka setlhogo se ba iponetseng sone ka matlho a bone se se diragaletseng morwadia bone Masego Valencia Mosweu. tla re tla le mapodisi um ke be ke ya straight ko mothong wa paramedic ke itlha ke mmotsa gore a masego sa ntse a na le rona so motho wa ambulance a ba ntha a re um a na ka seka a ba a survivor that ordeal. and then ke be ke batla go tsena so bo go twe mapodisi a dira moo then mo le morago ga sebakanyana ba ba ntetlelela ke tsena ke a ke tla tsena ke fitlhela masego a le mo pholung ya madi a bapile le screw driver di-wig-ke tsa gagwe di le mo fatshe o bona gore go na le mešupologo mo fatshe ao ya madi hamore le yone ba bona gore hamore e teng mo tlung moo masego a le mo stating se se seng monate tota ha a lebege mo a leng teng go bontsha gore ke tiragalo ya di-hour-a um ha rona re tla go raya gore o ne a setse a na le nako a lotleletswe moo and then a feleleditse a ineetse a tlhokafetse. Mmelaelo wa matlhotlhapelo a go kaiwa ha e le molekane wa gagwe Masego wa dingwaga tse 18 ba kopane ka lenyalo. Mme ene mmelaelwa yo go ya ka sepodisi sa Mahikeng o ne a kile a gotlhagotlhana le Masego go sa le gale mo mosong wa lone letsatsi leo la ditiragalo e leng kgwedi ya Seetebosigo a tlhola a le 12. Mo mosong go kile ga nna le tshukatshukano magareng ga monna le mosadi o e leng gore ko pheletsong monna o o bonwa a le ka fa Nelson Mandela Drive a tswile kotsi. Ga jaana monna o o kwa bookelong mme o santse a kokotlala mo tlase ga dingaka. Dipatlisiso di tsweletse pele mo kgetseng e, ga gona ope yo tshwereng. Ba lelapa la ga Masego wa dingwaga tse some a mararo le borobong ba dumela gore ka gongwe tiragalo e e ka be e thibetswe ka tsela nngwe hela ha malapa ka bobedi a ka be a kile a e nnela disanyana Selo se nkabe se thibetswe ha e ne e le gore masika a mabedi le ko ngwana a tserweng teng ba tlisitse tletlebo mo ga Ramoile ba tlile go bolela bo Ramoile gore ngwana gongwe o itshwere ka tsela e nngwe e gongwe a sa laiwang ka yone ga a nyalwa mme ba re feitse ba re feitse ko masego a ne a tserwe teng gore ba tle gore bolelela gore masego o behavior ka tsela nngwe e e seng maleba yaka a tswile mo lelapeng le la Ramaile a lailwe ha ne ba kopane ga ke solofele tota ke a ke a ikana gore ga ke solofele gore ngwana o nka be a bolele setlhogo jaana nka be dikgang tsa bagolo botlhe ba ne ba kopane ba ba maleba ba kgonne go thibela selo se. Go lemogilwe gore dikgolagano tsa manyalo ka kakaretso di tlhoka go ka tlhokomelwa mme gape go tshwanetse ga na le tsela ya go di tsamaisa go ya ka se motho ka nosi a dumelang mo go sone. Ga o le mo nyalong go botlhokwa gore o itse gore um o representile Morena Jesu mo nyalong. go botlhokwa go ithuta mo go Jesu. Yana mathata ke gore ha o le motho wa rre o sa tse ditaolo ore melao go tswa ko go Jesu o sa ikokobeletse Jesu o sa ithuti mo go Jesu gore ene o rata ya mphuthego ya gagwe o ba swela jang o ba tlotla jang ka gore dilo tseo ke tse o tshwanetseng o di dire mo mosading wa gago jaanong ga o sa ithute mo go morena jesu go raya gore go na le ko o ithutang teng ene jaanong ko o ithutang teng koo um o iphitlhela e le gore o mo matsapeng a gore o tshwanetse o diragatse ko tlong mare e se selo se se kgatlhang modimo re sa le gao baitse dikwalo ba kgadile thata ditiragalo tsa mohuta o ba be ba ka ya ha le thamaga tota e sena tlhaloso ya tsone Boammaaruri ke gore ga re dumalane le selo sa go tshwana le se ebile ra re a ko re tsheleng sentle, a ko re nne batho ba ba boifang Modimo mo go tse Modimo a rileng re di dire. Re biditswe ke Modimo go direla batho, so a re direle batho ka sebete, ka lerato, le go ba boloka le go ba sireletsa. Ga go na temana mo Bibeleng. eo re ka e supang ka monwana ra re re itshoka ka lebaka la temana e because bibele e clear gore monna mmereko wa gagwe ke go dira se jesu a se dirang mo kerekeng so ga gona any scripture in the bible that justifies um dilo tse re di bonang di dirwa ke borre mo go bomme there's no scripture so ke tlwaelo fela Ka kakaretso, go na le matshwenyego a magolo a gore bontsi jwa maAforika Borwa bao ba iphitlhelang ba tshelela mo tshotlakakong ya bong ba bipa maemo ao gore e nne sephiri sa bone. Dilo tse dingwe mo kopanong mo lenyalong. re le bomme itlhela re di fitlha re sa batle go itse gore batho ba itse dikgang tsa malapa a rona mare ko bokhutlhong go feleletsa go ntse jaaka go ntse jaaka mo gara mo ile go ntse gompieno Bo Ramoile ba re ga ba eletse gore se Se ka diragalela lelapa le lengwe gape ha morago ga bone mme ba ikuela ba sa kgale matheganong mo setšhabeng. Ke ne ke re batho ba ba tsereng maikano a lenyalo ba se ka ba nna fela ba itumelela gore ba a sotlakakiwa ba tshaba gore ha ba ka boela ko magabone ditsala, masika ba tla itumela, ba tla itumela gore gongwe ba boetse gae lenyalo le bapaletse. Ba eme fela ka maoto, ba goeletse ko godimo. Go na le mekgatlho e mentsi, go na le mekgatlho e mentsi e ba ka tsamayang mo go yone, di-social worker di teng, batho ba ba kgobetlhetsang basadi ka mafoko ba tswele ko ntle. ba goeletse mo pusong, ba goeletse mo setšhabeng gore ba kgone go bona thuso, e se re seo se gongwe se fele, se ka tlhole se diragala. Bagaetsho, buang, buang. Le a, Modimo ke ene mong a botshelo. Ke tlhola ke raya bana, ke ba raya ke re, Modimo ke ene mong a botshelo. Ha motho a go threaten-a gore wa go go bolaya, ha go, a, Modimo ke ene o letlang botshelo kampo leso. So, go betere go bua go sa le go itsiwe. gore go diragetseng go na le gore gotlhe-gotlhe go bo go sa itse gore ne go diragalang ka botshelo ba gago. Ke goeletsa ka lentswe le le tona gore ko ntle ko bagaetsho, mongwe le mongwe o mo relationshiping e sa berekeng, o mo lenyalong le le sa berekeng, a goele ko godimo. Whistle blower a goe gore bagaetsho ga go monate batsadi ba teng go na le motho o ka mo itlhopelang wa mo bolelela gore go diragalang ko o berekang teng ko o tsenang kereke teng baruti ba teng wa ba bolelela gore maemo seemo sa ka ko ga ka ke se se feng gore re se ka ra iphitlhela re le mo maemong a a tshwanang le a re leng mo go one gompieno. Ka ga letlhakoreng le lengwe, balelapa leo Rre Mosou bone ba re ba swabile thata ga ba na mahoko go latela se se dirilweng ke ngwana wa bone. Ba re ba santse ba gamaregile, ba le mo kutlobotlhokong e e ba paledisang le go bula melomo ya bone tota. Hela mmelaelwa ene o setse a diretse dithulaganyo tsa go tlhagelela kwa kgotlatshekelo ya Mmabatho. Kgwedi eno e tlhola malatsi a le some le bosupa.